Abakɔsɛm bebree kyerɛ yɛn baabi a adeɛ biara hyɛ aseɛ ne ne ti firi. Ɛma yɛhwɛ mu te yɛn ho ase. Abakɔsɛm nso so kyerɛ yɛn awoɔ ntoatoasoɔ ne sɛdeɛ mmiɛnsa ne nnan a ɛteɛ. a Buroni frɛ no ɛyɛ dispensation. Abakɔsɛm boa yɛn ma yɛnya nimdeɛ, nyansa wɔ nnoɔma a yɛresua mu. Yɛwɔ Britain abakɔsɛm, yɛwɔ Rome abakɔsɛm, yɛwɔ Babylon abakɔsɛm ne abakɔsɛm ahodoɔ ne ahennie akɛseɛ a wɔn abɛdi wiase mu kɔ. Ɛno bi na yɛbɛfa na yɛahwɛ mu na yɛahwɛ abakɔsɛm ne deɛ enti a na saa nnoɔma no rekɔ so wɔ hɔ. Sɛ yɛwɔ awoɔ ntoatoasoɔ a ɛfiri mmerɛsanten bɛsi nnɛ, wɔadi ako, wɔde wɔn kasa ahodoɔ ne wɔn nyansa ahodoɔ kyekyere ɔman a yɛwɔ mu yi ne nkuro a obi biara afiri so. Kuro biara nni hɔ a ɛwɔ asase so a ɔnni abakɔsɛm ne kuro no ahyɛaseɛ. ne baabi a ɛfiri. Kuro biara wɔ n'abakɔsɛm, ɛkwan a wɔfaa so kyekyeree, ɛkwan a wɔde ntɔkwa kyekyeree, ne kwan a ebinom de wɔn mogya toɔ maa kuro no. Yɛhwɛ abakɔsɛm mu ahu baabi a abakɔsɛm ahodoɔ ne nyansa ahodoɔ ne ahemfo akɛseɛ a wɔabɛdi wiase nsuo kɔ. Ebi te sɛ Alexander the Great, Ebi te sɛ mi do mpɛ hyɛ yɛ ɛyɛ Akeudi Empire a na de odi so ne Darius ne Cyrus. Ebi te sɛ Rome Ahenni, Byzantine Empire, binom te sɛ Pyrrhus ne ahenni ahodoɔ bebree ana aba asase yi so akɔ. Na ɛnnɛ baabi a yɛfa y'abakɔsɛm afiri ɛyɛ Land of Shina, ɛyɛ Shina asase. Yɛhwɛ Shina asase a, ɛde nhwene, wɔ abakɔsɛm ankasa ankasa. Yɛhwɛ Shinar asase a, yɛbɛma yɛahu baabi a Shinar, ne trɛ ne ne pem kɔ kɔduru, ne baabi a ɛretrɛ akɔ akɔ akɔduru. Yɛhwɛ Shinar a, anaasɛ yɛhwɛ twerɛsɛm mu a, anaasɛ Bible mu a, ɛpue baabi bebree, ɛhɔ na ma yɛhu Shinar ti ne wɔn a wɔtena saa asase no so ne dwumadi a wɔbɛdii no wiase yi ne awoɔ ntoatoasoɔ yi a yɛabɛduru mu. Ɛbɛma yɛahu Sinar asase no, ɛnnɛ ɛwɔ he, ɛnnɛ ɛhe na ɛda, na he nso so na ɛrekyerɛ yɛn ama yɛahu nimdeɛ a ɛfa saa asase wei ho. Yɛhwɛ Sinar abakɔsɛm anaasɛ a. Hu sɛ saa edin apue wɔ twerɛsɛm a ɛyɛ Shinar, na saa berɛ no Shinar asase soɔ no, Ahenni no mfitiaseɛ anaa asase no mfitiaseɛ no, wɔn a na wɔwɔ asase no so anaa wɔkyekyeree asase no yɛ. Mfitiaseɛ ne Babel, Erek, Akad, ne Kalne a ɛwɔ Shinar asase soɔ. Asase no so na wɔfiri kɔɔ Asiria kɔkyekyeree Niniwe ne Rehobotil ne Kala ne. Edin Shinar yi pue wɔ Kyerɛwsɛm anaasɛ Bible mu nwɔtwe, na baabi a wɔbɛbɔ saa din Shinar yi yɛ bere a na wɔreka afa Babilon anaasɛ wɔde rekyerɛ Babilon mantam mu. Ɛyɛ Babel na na wɔreka ho asɛm. Babel anaasɛ wɔreto ntayaa de agye din. Bere a nsuyiri no akyi anaasɛ nsuyiri kɛseɛ yiri no akyi no, ɛyɛ awoɔ ntoatoasoɔ a ɛyɛ Sham, Ham ne Jafet a wɔtenaa wɔ asase mantam yi so no. Wɔtoaa so kɔhunuu asase a ɛyɛ Shinar kakraka yi. Na ahemfo bebree abɛdi saa kuro yi so akyɛ. Na ɛyɛ Babilon awoɔ ntoatoasoɔ deɛ, ahemfo bebree a wɔbaa saa asase yi so no, Wɔbɛtoo saa asaase yi a yɛfrɛ no Shinar. Yɛhwɛ Nebukadnesar berɛ a ɔkɔfaa Judafoɔ de wɔn baa Babilon no, saa asaase yi so na ɔde wɔn bɛsoɛɛe berɛ a na ɔdi so ahene. Ɛnni mmerɛm, wohwɛ akyerɛkyerɛ kwan a wotɔ kasa mu no, yɛbɛkyerɛ no sɛ anaasɛ yɛbɛka no sɛ map no a, Ɛkyerɛ yi ɛyɛ n'anaafoɔ afa mu a yɛbɛhu Kuwait, na yɛhwɛ n'atifi afa mu a yɛbɛhu Turkey, ɛna yɛhwɛ ne benkum nso a yɛhu Iraq ne Syria nso so wɔ ne nifa nso. Na wɔn a wɔwɔ asase no mu no mu yɛ Iraq a wɔbɛn asase no so. Saa nso na ahwɛ Saudi Arabia nso so wɔbɛn saa asase yi. Na deɛ abakɔsɛm de kyerɛɛ anaasɛ wɔde kyerɛɛ me ati aseɛ ne sɛ, ɛyɛ asuo Tigris ne asuo Eufrate na ɛhyene fa asase no mu ma wɔn ho. Enti wohwɛ saa asuo yi a ɛno na Akemidi Empire anaasɛ Medo and Persia nam so de bɛwuraa kuro no mu a wɔtuu Babilon ahennie no ase. Shinar yɛ ekuro kɛseɛ a ahemfo a wɔbɛdii Babilon so kyerɛkyerɛɛ wɔn kuro, Nebukadnesar, Hebrew Merodes, ne ahemfo ahodoɔ a wɔkeka ho. Yɛbɛhu saa ahemfo yi aberɛ a wɔkyekyeree kuro yi ne ɛberɛ a wɔkyekyeree sii ne nan mu ɛbɛsi aberɛ a ekuro no kɔɔ n'awieɛ nyinaa aberɛ a yɛretoa abakɔsɛm nhwehwɛmu anaasɛ abakɔsɛm ntoaso yi so, na edin foforo a yɛbɛsan de ahu no wɔ Twerɛsɛm anaasɛ Bible mu no yɛ Mesopotamia. Yɛnim anaasɛ yɛtee Mesopotamia ho asɛm wɔ Twerɛsɛm mu, na yɛte Mesopotamia ho asɛm wɔ abakɔsɛm bebree mu. Na yɛbɛfa mmerɛ na yɛaka Mesopotamia nso so ho asɛm, ɛne ɛkwan a ahemfo bebree a wɔbɛtenaa ase na wɔbɛdii asase yi so faa hɔ pueeɛ. Ne bɛyɛ awoɔntoatoasoɔ yi abakɔsɛm ma yɛn, na ɛboa yɛn ma yɛnya nyansa ne nimdeɛ ne nhunumu wɔ abakɔsɛm sua mu. Na yɛbɛtoa so ahwɛ ahemfo bebree ne ahenni akɛseɛ ne atitiriw a wɔabɛtena asase yi so ha na wɔkɔ, na yɛahu mu nimdeɛ ne asase yi kɔn wɔfaa so kyekyeree no, ne awoɔ ntoatoasoɔ, ne awoɔ ntoatoasoɔ biara ne ɛkɔn a wɔfa so di wɔn nkutahodie. Ɛbɛboa yɛn ama yɛate awoɔ nkyekyɛmu anaasɛ awoɔ ntoatoasoɔ ne berɛ a ɔne wɔn wɔ mu a Buroni bɛka sɛ dispensation ne ɛmu nhumu no. Meda mo ase na yɛbɛtoa so na yɛahwɛ abakɔsɛm ahodoɔ, abakɔsɛm wɔ nnyinasoɔ, nyansa ne nimdeɛ.